Essalamu aleýkum hormatly adamlar ähliňizi hoş gördük. Mähriban illeşer bu günki ýörite size taýýarlanan Rüstem şef bilen atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Elbetde Aýperi toý mekanynyň hemaýatkärlik etmegini hem-de Han Production-am ýazgy etmegindäki owadan bir gepleşigimize sizi hödürleýär. Elbetde bu gepleşigimizde-de adyndan belli bolşy ýaly Ezber ýigidimiz Rüstem şefiň taýýarlaýan ajaýyp bir tagamlaryna hemmämiz tomaşa ederis hem-de myhmanlarymyz bolan Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdyýewa hem-de şol sanda-da Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş Rejepowa bu gün bizde myhmançylykda. Essalamu aleyk hormatly adamlar siziň bilen bu Rüstem şef. Şu günki sanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmeniň bereketli saçagy atly kitabyndan ugur alyp size bir türkmen tagamy görkezjek. Hany indi başlalyň bir süýji naharlar bilen. Onda Diňe tüweleme senä. Hawa. Hany biz hem aýdymçyda biz Hawa. Biz aýdyp nahar edilýän bir edenok. Hawa. Käbir adamlar ýene şeýdip. Ýa bir dagy ýaly. Hemme adam edip bilýär.

Injukdan undaş. Ikinji naharymy türkmeniň belki nahary. Üçünji beluga balygyndan mesgejikde bişirýäs, gapdaly krewetkalar bilen. Hem-de ajaýyp üýtgeşik, işdä açar. Şony biz iş bölüşip ediberis sanda. Ýok. Bizä kömekçiler bar Amaral. Biz mahalyp bilen

Kime aýdýaň? Kim aýdaýsyn? Haý, hawa, haýsy bagşy eje hakda aýdym aýtsa, bir hili. Ondan öňe geçýän hiç zat ýok-da. Alladan başga. Şo üns berip görýäňem hakykatdan hem kim eje barada aýtýa ol şol aýdym ýürege barýa. Hakyky ýürekden. Ýol Rüstemiň özem gowy görýädi sebäbi.

Ne aglar gülermende syrdaşym gitse. Sag bol sag bol halypa. Her bir aýdymyň öz bir durmuşy, ýaşaýşy bar diýilýär.

Şu ýerde ýokmy? Müňden bir gepleşikde bar aý halypa. Gyzykly sorag. A gyzykly sorag berje. Müňden bir gepleşikde awtorskiý ýaman kän rol oýnaýar. Ýa şu düşünmeýän bolsaň goşulma diýen sözüňiz näme üçin diýdiňiz şony? Hemmämiz bilesimiz gelýär. Ony dogrudanam aňyrdan birhilek manysyz edip goýupdyrlar oglanlar, adamlaň arasynda intriga dörär ýaly. Ol Ýahşyň özi gowy görýän hereketçigi-dä. Abyla gumake zat. Onnoň? Birinji tapgyrda bize zehin diýdiler. Zehin görmeli, zehin tapmaly, zehin çykarmaly ýola diýip. Olar şol umyt bilen bizem näme ikinji tapgyra bardyk welin, O ýerde-de şu üç sany oglan aýtdy rep aýdymy. Şony aýdanda ýok zehine däl aýdymçylaň, şu çykyş edýän çagalaň ýerine ýetirijiligi diýdi. Şol dawasy turdy. Ýa aý onuň diýdi birhili düşünişmedi öýdýän ýagşam. Men diýdi, men halypa düşünemok diýdi özüňe diýdi. Ýöne diýdi bärde. Bir talant atly birinji tapgyrda alnyp diýdi. Ikinji tapgyrda şol talantly zehinli çagalar öz ýerine ýetirjek ukybyny görkezmeli. Onsoň şol çä näme diýilýär şol bäsleşigiň özüne gidip durka aýtdy bize öňünden aýtsa. Menem şonda diýdim, Aý men düşünemok halypa diýdi. Welin düşünmedin otur diýdi. Beh. Goşulma bile sen ynandyň dälmi diýjek boldy. Biraz dawa boldy dogrusyna. Bolup bolanmy Razyk? Hawa, bolar. Siz gürleşip gürleşip oturdyňyz unup gitdiňiz. Ýöne bara şo zatlar bara. Ogranlar. Internetde-de internet platformalarynda-da gürläp durar şundan şu gün o taýda başga zat bolmaly, o taýda başga zat bolmaly diýip be. Hawa, oglanlarmy? Hawa. Bu jaş oglany ýöne meň pikirimçe nädogry hereket etdiler. Sebäbi biz ýaman kän şans berdik. Bir gezek däl, iki gezek däl, üç gezek şu ýerde aýtdyrdyk welin, ýöne olar nädogry düşündiler. Menem özüm şo taýda munuň gepleşigi göremde, üç gezekde, dört gezek gördüm, hä, ol bir çygyrak hakykatdan. Men özüm konsertde oýnapkandyryn. Hawa. Onnoň.

Ha, olar klibini çykaryp durlar Ýogsa eken. olar bar, a- a, Watanymyzy wasp edýän aýdym bilen geldiler. Ol egnindäki eşikleri Pälwan Muhyýew alyp baryp oglan bar indi. Hawa. Şo me- ne şol oglan bilen Ýagşy ikisi üstlerine dik durup şol aýdymy ýerine ýetireni Watan barada aýdýan Bu- aýdymlaňyzy aýdaňyza milli eşikde aýdyň diýip özleri o Özleri gurnap berdi da. Gurnap berdi, şolar gürleşip berdi, şolara kömek etdiler diýjek bolýan-a. Soňunda-da o jagşy oglanyň diýýän ýeri bar, men ony yzarladym, gördüm. Tiktokda öňden çykdy welin, Biz diýýär, şo sazda diýýär, çykyş edemizde şol milli eşikde ýöne ýere söýgi aýdym üçin, söýgi aýdym bilen gelmedigiňiz mese mälim-a diýýär. Siz ýerine ýetiriň-de, Watan barada geldiňizmi, aýtman, ýerine ýetiriň. Boldumy ýene? Ýa bolar.

Aşakdanam seretýänler, Eý, ol-a ýitäýipdir eýýäm diýip, o bilenok-a ýöräp ýörkä, nähili tikenekli ýollar we gytakly, aýna gytaklar, olar-bular şo taýdan geçip, geçip. Munuň özi zehinem, zehin dälem saýlaýar ol, ony halk bermez-ä ol. Hakyky, hakyky. Bizem berilmezok, ony diňe halk berer. Hawa. Getiräý özüm. Ine, men özüm kitaby, ine, meselem diýeli. Telewideniýäni, meselem, Watan habar gepleşigini söýüp, söýüp, söýüp, şu ugurdan ýykgyn etdim özüm-de. Hatda men öwrenemde-de, meselem, halypa maňa Durly Geldiýewa diýip, öň Watan habarlar gepleşigini alyp baran bar-a. Onnoň şo taýda-da öwrenip, söýýädim-de, onnoň özüni diýjek bolýaryn. Onnoň.

Tune savaşýa mini gidýärde. Gowarýar. Häzir Maral enjemine gowarýan zady taýlap berjek. O zatda şu kommentariýalarda ýazypdyrlar gaş öz Aýper Toýmekän problemi bar aşo gülläp otyrda bileňmi. Özi şo taýda bişirýän şo taýda özem bişirýän. Ýok many ýok many many her bir çäreleri her bir toýlarda. Hökman özüm bişirýän. Haty bir käwa iki ýerde, üç ýerde bolýar da, ol şonda da bolmanda duzuny özüm berip gaýdýan. Onda toý tomguda da bar, meselem, restoran palatalar bar bilenmi? Şo toýda da bişirýän bu töreýalar. Hökman. Doglanlar we meselem oturşyklar bar bilenmi? Şo toýda bişirýän diýýän. Ýok.

Ýöne islendik nämedeňde-de käriň näme bolanda-da rüstem şu söýgi bilen ýapyşmaly gerek. Hakyky. Bu zadyň esasy resepti näme diýýärler däri? Muň resepti hakykatdan hem şul nahara söýgi bilen ýapyşýaň. Islendik zat şo däli diňe bir o däl bir islendik bagyňy gowy görüp Söýüp ýapyşýaň gülläp gidýär bir ýaşyllyk öwsüp. Taýja nahar diýlen zat meň özüm dogrymy aýtsam men bu zada ýüregim bilen näşe edýän bir hili lezzet alýan men şu kärimden. Ebi dogrymy aýtsam meň ejem pahyr owo özi şu aşpezdi ejem. Ondan şondan bir owo ondan dünýede nirä şondan bir

Sen yhlasyn bilen edýäň. Şoň üçin şondan soň onnoň başlandy. Dara özümizem ýapýaly restoranymyz bar. Hem maşgalamyz hemmämiz şu sferada, restoran sferada, Aýpertoý ýa bilýärsiňiz hemmäňiz. Diýelim abraý gazandy. Hawa, sag boluň. Hany bir baljygymyzy gowrup başlaýlyň.

Ha, balyk bilen. Ha, wa, wa. Onda ananasyň üstünde podaça edýär. Iň gowy görýän miweleriň biri şu ananas. Bu zatlary aýtmaly, soňunda aýdaryn. Düýn agşamky bolan zatlar bar. Aý, siziň pon awtobiografiýaňyzy öwrendik biz pon düýn agşam. Çagyrmadan ozal, myhman çagyrmadan ozal ilki öwrenýär.

Ynha hormatly adamlar biziň bu saat gepleşigimizde taýýarlan naharymyz. Ynha görüp geçiň. Halypalaň taýýarlan nahary. Indi bolsa bulary dadyp göreliň ha. Ýeriň. Işdäňiz açyk bolsun. Ýo, ýer. Sag bol. Nesip bolsa muny inşallah belet filmde tomaşa edip bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsun.

Ony näme diňe iýip bakaberäýmek galýa ondan. Hawa, han. Eliňize saglyk. Noş bolsun. Salam beräýiň özüňiz. Hawa. Hawa. Bismillah.

Elleriňize saglyk Taňry akgasyn gowy süýjüşipdir indi bir çaý başynda täze çykaran aýdymyňyz bar özem şu gepleşikde birinji tomaşaçylara görkezilýär nesip edenden çaý başynda şonam bir diňlesek eger mümkin bolsa baş üstünden. Onda çaý çaýjyga çalyşdyraýda bäri. Gürrüňi ýok. Bolýar. Bolýar.